Gadyrly agzalar, üns beriň! Bu bölümde myhmanymyz gumuň iň törki köçesinden bolany üçin wideoda has köp hapa sözler bardyr. Sizden haýyş, dünýäniň haýsy çetindenem bolsaňyz, hapa söz ulanmaň. Bolmasa bu bölümdäki myhmany ýene bir gezek gepleşe çagyrarys.

Söý.
Sen.
Söý. Mi. Sög. Mi. Söý. Mi. Söý.
Sen. Kime sögüy. Aýdym bar şo ýaly.
Bilem aga hudaý bar. Kitikaý.
Sen boldy welin. Boldum taýynmy kitikmi. Zapisdam.
Gözüm görünýä däm. Sen uklama gözün görüner. Bolýa.
Açyk dur şo wagt gözüm. Tamam başlaýasyn. Sen gürle gürlejek wagtyň eliňi göteräýdä mikrofon bir sany bar. Kamera motor diýdi anda. Kamera motor. Alýa ho mikrofon maňa näme öwretýäň ola bile. Bratişka Näme? bilen düşürýä soň munýalak zatlary. Şoň üçin sesler gowy dälä wideoň diýen bolsaň.

Estagfirallah rugsat Alladan. Selebritiň durmuşy şul Lara hem nirä barsam çyrag da kamera çyra stilist ýüzüme kraska çalyp otyrlar aýagyňa görä aýdan.
Spesialny sen üçin çagyrdyk. Kesýak däl.
Sypatyň görer ýaly däl o.

Bolýamy? Fast foodyňa ýetişýäňmi? Daway, rezki, rezki. Fast food ýeme-a ondan. Durar, dur, dur. Uhlamasaň-a gözüňi aç, uhlama. Dur.
Daway, başladyk.
Bir, iki, üç. Başlaýasyn-da. Başlaýas, başlaýas.
Spesialny seniň üçin Otdelniý stilist çagyrdyk bu bölüme. Taňry ýalkasyn, köp, köp.
Döwletnabat. Şonuň üçin bir kiçiräk ýylgynjy sözler. Moza Hair Style köp, köp sag bolsun aýtýan ýüzümdäki deşikleri ýapyp bereni üçin. Sizem ýüzüňizdäki deşikleri ýapdyrasyňyz gelse. Şu taýda instagrama goýup geçýär. Ýanymda oturan hoýly instagramdan podpisasiýa edip randewyňyzy alyp, ýok, rendewyňyzy alyp baryp bilersiňiz. Boldumy? Rahmet.
Dowam edýäs. Toçnije başlaýas indi. Bäle berjekkäm pul bar.
Okey başlaly dur. Serýozny bokany. Serýozny interwýu bu. Daway. Birinji sorak.
Kim sen?
Näme işlep ýörsüň?
Men bir sadaja oglan. Türkmenistanly. Okady, ok, ok, ok, ok. Okamak üçin geldim Türkiýä. Soňam okap ýörün. Işläp ýörüs. Nirede pul, şo taýda işan. Ady Mişangul Çaryýew Türkmenistanyň Aşgabat şäherinde bir müň dokuz ýüz togsan bäşinji ýylda ýigrimi bäşinji fewralda dogulyp, dünýä gözlerim açdym.
Şahsy ýagdaýyň? Şahsy ýagdaýyň nägilikmi ýa medeni ýagdaýyňmy? Medeni, şahsy, ýagny aýalyň, çagaň? Aýalymam ýok, çagamam ýok. Dýawuşkaň?
Partnýorym.
Häzir sebäp bar diýsem, başga bir dert. Ýok diýsem, uly dert. Ýa baba.
Näme güldüň? Ýok, hiç zada gülmedim-le. Öz men käwagt özüm güldürip bilýän-de. Ýüregim gysýara käbir ýerlerde. Özüme rezki bir prikoljyk aýtýan danym. Gülrüp galýan özüm. Želodogyňy polnyý burgerler bilen tykmasaň ýüregiň gysylmaýar bilýäňmi şony?
Bolýar.
Işan. Nirde işleýäň? Nirden pul gazanýaň? Näçe manat gazanýaň?
Näçe manat gazanýanymy aýdyp oturjak däl.
Köp gazanýaňmy?
Aýtmaýan bolsaňyz naşyk köpdür. Müň dollardan köpmi?
Müň dollary men aýda diňe ýarty ulaga taşlap gitýän gelip.
Näme üçin bileňmi? Näme üçin?
Sebäbi ýarty gulakda iň süýji, etli, yssy somsalar. Bolýa nirde işleýäň? Belli bir işleýän ýerim-ä ýok.
Belli köçe yok diyjek bolduň. Yok belli bir yerde bagly bolup işlemakda.
Şu gün. Salam ama hoş geldin.
Şu gün nirde işledin? Şu gün nirde işledim? Şu gün öyde işledim. Öyde. Aslında öyde işleyen. Kripto dabıçık mı?
Kripto dabıçık değil. Yani

Komissiýa žurmalýan.
Stambul näle? Stambul gowy.
Stambul gowy. Nämesi gowy? Nähili gowy? Köp adam halanak söýer. Kän adam bar bärde diýýärler. Trafik kän diýýärler. Şonuň üçin halanak. Aýa ýöne men bilemok öwrenşipdirmi, nämemi şu nemeden Şu adamlardan trafikden zatdan çykýan bolýn. Özüm bir hili nelowko çuwstwo edip başlaýan. Bir zat ýetmeýän ýalak. Arada Dubaýa gidemde şon ýalak boldum. Gündiz çykýan hiç adam ýok bilýäňmi? Walla diýýän Istanbula gidäýseň şu wagt diýipler. Hytaýdan gowumy? Hytaýa gidip görmedim-ä, belki Hytaý bärden has gowudyr.
Bir ýüz ýyl mundan öň Brolar TV diýip kanalyň bardy, ýutub kanalyň. We şo taýda özüňçe gepleşik alyp barýandyň. Ýöne şu wagtlar, şu günler ýok. Näme boldy? Näme üçin taşladyň?
Birinjiden kanalym däl, kanalymyz. O taýda dört sany oglandyk biz. Dört, bäş oglandyk. Hemmämiziň kanalymyz, meňki däl. Şahsy kanalym däl. Ikinjidenem näme üçin taşladyk? E çyndanam men näme üçin taşladym bilýäňmi? Maňa bar howja kompýuter sowetleri aýdar o montaž etmek üçinmi? Kompýuteriň bolmany üçin sen kanaly taşladyň. Ýok kompýuterim bar aslynda. Nälik kompýuterim bar bilýäňmi? Bizde bar-a indi. Sen şu wagt sýomkada otyrsyň-a kanalyň üçin. Seň otdelny bir operatoryň bar. Kameralaň bar. Meniň ýalak talantly bir myhmanyň bar. Ondan ondan ýöne şu zatlar bada diýjek bolýan. Bizde nälelik bilýäňmi? Neme sýomkalamyz? Kamerany goýýas şeý. Ol diaframy, zadyny gowlap, zat edip bilýäňmi? Ýadamyrsyň özüni saklaýyn. Ýa, sokun. Diaframyny baryny gowlap bar edip düşürýäňiz diýýän zaýat bal etdiler därow zaýat bal etdiler därow hudaý bar bir zat aýdyp berip otyrsarw dogan Hajy köçäni ýapsana dogan adam gelmesin şu
Kanala näme boldy.
Ondan indi sen şony aýdyp berip otyrdym oba.
Bizde nägile kamerany goýýaň ekranjyk bara kiçgeje bilýäňmi? Şo ekranda orta arada durýamy adam? Kadra sygýandyr-a dur. Kadra syg. Hawa-hawa sygýan-a dur aýdyp berip otyryn-a dogan. Bölmäýeň o bilen. Näme üçin meň kontentimi ogurlaýaňyz-a şeýdip-ä? Aslynda meň kontentim-a bul-a. Prosta blat studiýadan çykaryp daşarda düşüren bolup çykjakdyr-a otyrsyň o bilen eliňde mikrofon saklap dogan.
Adam kaýgyňy edýä-a. Kadra sygýaňmy diýip soraýa-da. Sygmaýan bolsaň saňa bir maslahat berjek bolýa. Nädip sygyp bilýäň? Hä, spasibo. Ýo, kadra däl. Naprmer, saýladyk, diýdik, naprmer, taburetkaňy goýduk, geçdik, oturdyk-a taburetka. Diýýän onam, ortadamy diýýän, hawa. Boldy, turýan, görýän, özüm, desiýsine, taburetka ortada. Geçýän ondan şo taburetkada, oturýan şeýdip. Hiç hili gymyldamaly däl-de. Ýa, gymyldasaň, kadrdan çykýaň, bilýäň. Ondan neme etýär. Arasynda-da ştatiwym gowy däl. Bilýäňmi? Ondan şeýdip alyp dur-a wideony. Onuň ştatiwiň aýagy gyşarylýar-da şeýle bolýar. Bilýäňmi? Şeýle bolýar onnoň. Onda onem sýomka edip otyrkaň göreňok. Bildirdenak-da. Obyçnyý kellesi işleýän operator bolsa biler ony. Ýöne biz ýalaklar bili bilenak-da tä. Biziň işimiz däl-la bul. Biziň işimiz diňe kontent öndürmek zat bolansoň munýa tehnişik zatlary bilemzok biz. Onuň montaž edip otyrsyň welin, obyşnyja gelip otyr, gelip otyr bilýäňmi? Onuň ýuwaşkadan şeýtýädäni öwrülýär kamera, ekranly. Onuň ony bir-birden kesip geçişiň gowular. Kes, gow, kes, gow, kes, gow. Ondan soň montažy etdik. Hemme zady kesdik, zat etdik, gowladyk. Kompýuterime render alyp goýýan. ýetmiş sekiz sagat daraýan ralli on bäş minutlyk wideo. Şoň üçin brolar swida alty aýda bir gezek wideo çykýar. Ynse montažymyz alty aýlap dowam etdi.
Düşünişim ýaly, şu wagt täze bölüm renderde dur, ýagny çykyşda dur. Birnäçe wagtdan soň täze bölüm çykýar, sen ony ýenem şonça wagtlap ýutuba ýükleýäň. Ýok, iki aý oň render bolyp gelýäkä kompýuter error berdi, Windows çalyşdyk zat etdik. Täzeden goýdum renderi. Ýanwar, fewralda zat-da nesip bolsa. Şundan soň alty aý-da, alty-ýedi aý. Hasaplaýyň özüňiz.
Biz garaşalymy?
Garaşasyň gelse garaş, garaşasyň gelmese garaşma, maňa näme-de. Hä nemeler podpişiklermi podpişikler garaşdyrmy nesip bolsa geler menä geler diýip umyt altynjy aýyň başragynda bilet error bermese kompýuter gelýär nesip bolsa ýa oýun etýänle ondan dälde ýakynda başlajak düşürip başlajak nemämiz gutardy pulumyz gutardy täze ýaňja bölümiň başynda pulum kän diýdiň. Ýagny işleýän, müň dollardan köp tapýan diýdiň. Tapýan puluň hemmesi fast-fuda gidýämi? Goldaw, dur, dowam edeli, dur, dur, dur. Gülme, daway, serýozno. Şo gepleşigiňde. Haýsy gepleşigim?
Brolar TV.
Hawa.
Kän gepleşik kän adyny aýtmasaň men näbileýin. Koroçe öz ýutubyňdaky Brolar TV kanalyňda ýüklän wideolaryňda esasan tiktokerlaryň üstünden gülýäň. Hawa.
Şu wagt bolsa özüň tiktok zwizda bolduň. Tiktokda zwizda bolmadym men. Bolduň.
Bir million bir ýüz prosmotryň bar. Men tiktokda nähili adamlaryň üstünden gülýän? Hemme kontentini tiktokda edip dören adamlaň üstünden gülýän. Olaňam hemmesiniň üstünden gülema. Naprmer men Käbir Lame'iň üstünden gülema. Lame mi Lane mi bilemän adyny. Oň üstünden gülema. Kaş syndyja zat etýäniň üstünden gülema. Ýöne öňüne kameraňy goýup Oýna balym oýna oýna janym oýna. Ýok umuman diýen o taýda nämeni biz paýlaşdyk tiktokda. Biziň eden bir kontentimiziň bölegini reklama üçin paýlaşdyk dogry dälmi? Sen şo taýy şeýdip paýlaşmadyňmy? Biz bir zat düşürdik, snimat etdik. Wagtymyzy harjadyk, zähmet berdik. Şoň bir bölejigini reklama bolsun diýip paýlaşdyň dälmi? Hawa.
Boldy. Biz şoň üçin ulandyk. Biz reklama üçin TikTok ulandyk.

Şo wideo. Geçen şu wideodan soň habarlara çykaýmaly indi. Drak. Işan indi Ruslanyň tiktoker pyşaklap gelepdir. Bolmanda şo ýaly bolýa.
Gowy niýetden geläý.
Bu maşynada.
Hatam. Şo gepleşigiň şo bölejigi çykandan soň, ýagny bir million prosmotr alansoň, sen özüňi zwizda duýduňmy? Ýagny ýyldyz diýdiňmi öz özüňe? Diýemok. Aýna seredip, Belle, işan, sen zwizda demediňmi? Ýok.
Näme diýdiň?
Kelläm diýdim. Aýna ýoga öýde. Dawaýam ýöredim. Şoňa sypatyň
Sorag. Işan ady näme diýmek? Işan adymy? Ady.
Hä işan ady.
Manysy näme onuň? Bilem agam. Näme üçin saňa Işan diýip goýdular? Işan däl aslynda meň adym Işanguly. Ok.
Işanguly diýmek näme diýmek? Bilem agam.
Aslynda bilýän düşündirmäge ýaltanýan. Gysgaldan wagty näme üçin gul diýip aýtmaýarlar saňa işan diýýäler? Gullä, guly. Prosta adamlar işan guly diýip görmesinler, işan diýip geçsinler, prosta boldy, şol. Işan diýeniňde dört sany harp bar, gul diýeniňde üç sany. Daha tiz bolýardy bileň. Daha gysga. Hmm.
Men bu tarapdan hiç pikirlenmändim. Dogry aýtdyň.
Şu günden başlap saňa gul diýeli. Ýüregiň çatsa diýäý. Ertir ondan jesediň tapylaýmasyn Istanbul bogadynda. Paketiň içinde. Ýaýyny etýänler. Aslynda siz işan diýýäňiz-ow maňa. Hemme tanyşlarym çişik diýýär maňa.
Açyk gürrüň barada ýene biraz gepleşeli. Açyk gürrüň baradam hem şoň barada gürpleşeli-ow.
Ikinji bölümi çykandan soň, ýagny TikTokda Wideolar, ýagny bölekleri wirus bolandan soň, millionlar prosmotr alandan soň saňa peýda getirdimi şo zat? Nähili tarapdan peýda?
Pul tarapdan, ýagny tanymalçylyk tarapdan, ýolda geçen wagtyň tam awtograf alan adam barmy?
Pul tarapdan-a ýok. Islendik peýda barmy? Ýok, hiç hili peýda ýok.
Dowam edýär. Görüşim ýaly, gepleşige taýynlanyp gelipsiň. Haýsy gepleşige?
Şu gepleşige. Barha s***ma meni. Ýok, taýynlanyp geldim bolýaly. Gowy niýetlilikçilik ýalyk etme indi. Hawa, taýynlanyp geldim. Da-da-da, gatowyz. We şu taýda
soram bar-da. Futbolkaň haýsy brend? Haýsy brend futbolkam? Reklama bolmasyn da?
Türkmenski brendmi? Ýok. Onda reklamamyz rol oýnamaýar. Elsi Waikiki. Gelem şu nersi bayt gidenim aydayın. Neme de o. Men mm, yine de neme geleni özüme güyan yalık ol yani. Kellesi ulu adamlar, kellesi güçlü adam. boş zatlara pul sowmaýar. Meň üçin hem eşik diýmek boş zat diýmek. Şonuň üçin men kän pul sowasym bar. Biri gitýär 700 lira berýär dänim bir çy futbolka alyp gelýär şuny ýaly gara futbolka. Hiç hilek ýazgam ýok, zadam ýok, diňe etiketkasyna seredip, ýedi ýüz lira berip gara futbolka alýar, ýanymda bir bar, saňa diýemok, tanşymlardan diýende. A men gitýände inem ýedi ýüz lira ýedi sany gara futbolka alýan. Indi kim şu taýda neme? Ýok, dogry aýdýaň. Zritellerme siz karar beriň.
Aslynda menem ýedi ýüz lira futbolka alamok. Esasan bir müň iki ýüz, bir müň bäş ýüz

Ýöne sende tersine boldy. Näme üçin? Ýok, tersine bolmady aslynda. Bizem pandemiýada ösdük-ä. Soň düşdük.
Sen pandemiýa wagty Kitaýdatyň? Ýok.
Ýaponiýada. Suşijide işleýärdim. Suşi paketde işledim. Iki aýlap.

Ömrüňde bir gezek bolsa-da özüňi prinsessa ýaly çustuýt edip bilersiň.
Näme diýdiň ýadymdan çykdyla instagram.
Noza hair style. Noza hair style-yň saýasynda. Hudaý bar-ow. Men özümi erkek diýip görmäne, ýüzüme kraska çalyp otyrlar-a. Namysyma degdiler-ow şu wagt, çöre ursun-a. Bark eden bolsaňyz, ýüzüne kraska degmänkä şeýdip otyrt-a, ýagny kameradan uzakda. Ýüzüne kraska çalandan soň, özüni simpatiçny duýandan soň şeýdip otyrýa.

Suratlaň nirde görüp biles. Görüp bileňiz ahy hiç ýerde. Sä gidem ah sport zal. Sport zal nirde men nirde aýdaw. Men sport zala ýekeje ýagdaýda giderin. Işe uborşik edip alan ýagdaýynda. Edil özi. Şonda giderin. Ol onda-da wynurzennyý giderin.

Nämäni?
Mawaisi, eýin başyňy, näme üçin bu gepleşige geýip gelmediň? Ony hälegin maşaýyň. Häzir bolsa,
Näme, soraý, da.
Iň gowy görýän reperleriň kim diýäý, da. Dawaý, dawaý.
Işan, işan, iň halaýan üç sany reper, türkmen reperlerden kim? Türkmen reper sferasy barmy? Ýa nemäňe gorýan? Abdy daýyňa gorýan? Soňkulardan professora gorýan? Başga birem saýt däli diýäýin. Halamaýanlarymy aýdaýynmy? Halamaýanlaryňy hem aýt. Swizi.
Sesine eşidem allergiýam bar o sesine. Çört gerek şeý. Bizde petuh gerek. Galimo.
Sümsi gerek. Polýa alyp bolýan. Ajyry gerek. Hawa.
Aýagyň, podoşwaň kiri gerek. Men diýen däldir swisem ýa bu diýip otyr men diňe tap. Burnuň prişi gerek.
Hawa, agzyň.
Murtuňda galan kir gerek. Ol adam däl ol. Burnumdan çykýan sümüge bolan. Ýoş wagt bara neme diýýändirler. Muňa seredäý därok. Düýn-ä oň bilen story paýlaşypdym. Bu günem sög otyr. Diýjek dalbaýoplara şu wagtdan aýdaly. Ýa-da aýtmasyn diýýärlermi onda? Bäşis gün garaş men bir zat ýadymdan çykardym sumkada gerekli zat men hazir gelýän bäşis gün. Dildomy? Ýok onuň üstünde otyrsyňa. Geldim dos. Tutalşyn.

Indi bolsa Gangnam Style hit aýdymyňdan bir bölejik aýdyp beräý. Ýadyma şonda baro. Ey siz näme üçin munýaly çaga çaga prikollar ýazdyňyz ey bilet. Işan işan serýozny serýozny soraglar serýozny daway dowam edeli. Pul soramasaň bolýar. Tamam.
BTS gruppasyndan näme üçin gitdiň?

Jaň etmeňler o kim jaňada otyr. Alaýynda kimkä şu. Alýo. Waleýkim essalam. Ýarty gulaga hawa. Men ýarty gulagyň öňünde otyryn. Ýarty gulagyň öňünde näme işleýän? Only fansa wiza çekip otyrys. Bolýa daway. Kim käreýe bile.
Sorag üstüne sorag gelýä. A. Wajyp soraglara geçeli. Ä jaň Bu- berende kim jogap ber edip sögmedim dä. Sögdümmi? Gören kadr. Söýgen bolsam başga diýjekmi? Äý bolýan.
Wajyp soraglara geçýäs.
Daza ýybas. Wajyp soraglara geçýäs.
Duraw. Wajyp soraglara geçýäs. Bu soraga ýönekeý jogap bermek bolanok. Dogry jogap bermeli. Dogry jogap bermeli.
Eşigimi bagym çykaryp jogap bermeli bolýar. Dogry jogap bermeli.
Sen günde ýarty gulaga geleň. We menýudaky bar naharlary ondan daşaryda hemmesini tadyp gördüň. Dadyp gördüm. Dadyp gördüň. Günde ýemak ýalňyş düşünme. Fawority.
Seniň faworitiň. Tamdyr samsa. Geljekdäki maksatlaryň.
Geljekdäki maksatlarym aýtmallaý bärde.
Nirde aýdýaň? Ýok entek aýtmaly edeli ondan görkezäýeli adamlara. Sebäbi psihologiýada şunýalak bir zat barda planlaryňy aýdyp berseň Tanryy güldürmek istiyorsan ona planlarından bahset diýer. Ýa, planlaryňy birine aýdyp berseň, şo plan hiç hili ýagdaýda işlänok. Şonuň üçin siz hem aýtmaň planlaryňyzy hiç kime.
Planyňyz bar bolsa, aýtmaň. Karoçi ýazyp beren soraklaryň hemmesini okadym men. Başga soragyňam bar bolsa okap bereýin.
Men ýazdym şu soragy.
Jogap bereniň üçin köp köp sag bol. Geleniň üçin Taňyr ýalkasyn. Menem şu menden nämä garaşýaň gerek? Sizem çagyranyňyz üçin köp köp sag boluň zat diýenime garaşýaň gerek.
Işan wideony jemläli. Biziň tomaşaçylarymyza, agzalarymyza. Heýterlarymyza bir ysyk ysyk etli etli ýarty gulagyň somsasy ýaly süýji sözler aýtsaň.
Näme aýdaýyn men owadan gürläp bilem aga. Syrygam owadan gürläp bilemok. Men öz kanalymda näme diýerdim bilýäňmi? Göresiňiz gelse görüň, göresiňiz gelmese-de görmäň. Halan bolsaňyz laýka basyň, halamadyk bolsaňyzam dislaýka basyň. Pizzez sögesiňiz geldimi? Ejeme, bajyma ýetmäň, kommentariýalar açyk, basyň. Wapşe halamadyňyzmy? Sikdiriň-de gidiň diýiň, boldy.
Köp köp sag bol. Boldy.
Bolýa. Boldumy? Sýa. Aýraýa şu mikrofonyň ojigi. Zaýat etdiň laýyn o. Tak azyk otyryn da dişleýän barmagyň bilen. Som som kaýdym.
Gazanýan puluň fast fooda ýetýärmi?
Bar soraglaryňyz şunuň ýaly. Boşmaý siziň. Serýozna soramaja goýsaň hiç ýok işim bar. Klientler garaşyp otyr. Klientler garaşyp otyr diýseň ýalňyş düşünmäň on ýaly klientler.
Arkaýyn oturyp biljäň. Daý daý daý zatdan.

Men näme şuwagt begenç Öraýewiň duşmany etjek bolýaňa? Hawa men pozum. Men pozamokda.
Dogan.
Ýöne bar-a şu Instagram döwýän bir kukla-da bar-a o Instagramyda-la o türkmenleriň arasynda-la. Baý bir çinden getiren çagaýdy o. Sögýämi ertir ýapylýar diýýämi Instagram. Blogerler barada gürleşeli. Sen özüňi bloger ýaly duýýaňmy? Duýamok.
Kim ýaly özüň duýýaň? Kontenter. Kontenter.
Ýa-da kontenşik. Ýa bloger ýalak duýamak özümi. Sä, men bloger ýalak iş edemak ýutupda. Bolýa, media sferasynda kim sen? Media sferasynda kim men? Media sferasynda şu bada hiç kim. Şu wada hiç kim. Ondan soň berip dur. 6 aýdan 7 aýdan kim boljagyny belli de. Tamam.
Onda bolan wagtyň gep gürleşýäs. Bolan wagty ýöne yzyma düşersiňiz. Agam birje interwýu alaýyl-la, agam birje interwýu alaýyn-da. Menem şujagaş ýerini kesip, bölejigini oklaryn saňa WhatsApp-dan.
Şu bölejini men Ýutuba ýüklemeýän.
Ony ýatladaryn. Dilden ýatladaryn.
Bu ýerini hem kesip zyňýan. Dowam edeli. Hakyky durmuşda kesip zyňyp bilmersiň a meni.
Bol bol serýozny dükan. Türkmen blogerleriniň arasynda kimi halaýaň, kimi belläp bilýäň. Üç sanysyny aýdyp bilýäň. Türkmenlerde bloger barmy birinjiden?
Bar. Kim?
Men.
Sen blogermi? Men bloger. Ýöne sen täze başladyňa. Näme üçin täze başladym? Ýok bir soňky bir aýda goýmadyňmy wideolaň? Soňky alty aýda wideo goýmadym.
Bolýa onda sen. Başgada bilemok.
Türkmen blogerleriň arasynda bloger ýok.
Bloger. Türkmen blogerleri diýip sfera barmy ýok onam bilemok. Meň düşünjäm şol. Sen bloger dälmi? Türkmen
social mediasynda sanaýmaly adamlardan başga normalny kontent etýän adamam ýok. Sanada üç sany. Olar aýtsam häzir olar pizdes mykam öýderlerda özlerini. Yok diye işan bana şey değil. ya oyun etken ne yani. Sen ne men o var ya. Plak ya şovun var ha. Şu şovun o var ya. Son başka o var ya ne men. Başka ne var ha? Şimdi ne başka? Başka isat yok. Başka.
Başka.
Please soraklar. Näme? Blitz, blitz soraklar. Men sorag berýän. Näme bolýar? Blitz näme bolýar? Google Translate ýa reska. Blitz. Blesk ýok. Bile, blesk. Näme bolýar blesk? Ine de tirkeşýän adamlar. Soňam menden kontente garaşýaňam. Men nädip kontent çykarýan şunýaly adamlar. Blitz diýip otyryn, blesk diýip otyryn maňa. Blitz soraklar. Men sora düşündirjek biraz wagt berseň düşündirjek. Berdi mana wagt düşündir bu. Blitz soraklar.
Men sorak berýän. Sen tiz kaçtygyny jogap berýän. Tiz kaçtygyny jogap bermeli. Bolýamy? Başladyk onda.
Äçki dogrymy gyşykmy? Gönümi? Bolýar.
KFC mi ýa McDonald's? KFC. Burger King mi ýa KFC?

Ýagny faworit naharyň haýsy?
Faworit naharym KFC diýip.
Baganat tazaldan çekämiz ony. Gel indi jemläli biziň agzalarymyza, tomaşaçylara gysgaça, köp zat däl, öz opytyňdan bir zatlar aýdyp berseň, da lýuboý opytyňdan.
Abone edem aga baýram tiktoga goýmaň.
Tiktoka goýmak üçin çekýäsiň. Ýok ow.
Hiç bölüni tiktoka goýmaň. Instagramda goýsaňyz goýuň indi tiktokda goýmaň. Men sebäbi halamok tiktogy.
Senden halaýaňmy halaýmaň soramzok-a.
Öý hiç zat etmedi-ow.